Mihring te siam kan nih chhan kan zir ho dawn a, he video tawp thlengaih lo en a nih chuan siam kan nih chhan hi a hma ai a, chiangin i hriat feh ngei ka ring a, i nun pawh a chawm ngei ka ring a, tin beidawnna khurah i lo tlu mek pawh a ni thei, chutiangah chuan beiseina thar he siam kan nih chhan hian i hma lam hun atan a puih ngei che ka ring a ni. Mihring te hian engvanga piang nge kan nih? He kan nun hi ruahman sa nge kan lo piang ve tawp nge ih han plan lawk em em pawh awm lovin tihian kan lo piang tih palh thil thuin kan lo piang ve tawp ang a maw ni le tih zawhna te pawh kan nei maithei ni. He thil hi hma sang mihring te chuan an lo in zawt fo tawh thin a, hei hi. Thil, Hak, mi tam tak chuan hetiang lampang ngaihtuah suh i beidawng mai ang, hetiang lampang ngaih tawh ngaih tawh hi tha lo tih te zawhna te kan neiin kan inchhang thin a ni. Amaherawhchu hei hi hmasanga mihringte chuan zawhna an lo inzawt tawh a, keimahni hian a bet a ni tih ila a sual lo ang. Greek ho chuan teleology an ti a, thil engkim hi chhan leh vang a awm a ni, thil tum. Eng emaw hian thil tum a nei ni, eng emaw atan chuan a siam kan ni tih hi Greek ho chuan an lo ngaihtuah daih tawh a, hei hi teleology an ti a ni. Chuvang chuan he ngaihtuahna i lo nei thin i beidawng emaw i lo inti a ni maithei, enge ka lo pian chhan le tiin beidawng kan beidawn tak tak hian heng zawhna hi a rawn awm duh. zual a, chuvang chuan beidawhna tak tak kan lo neih hunah pawh he zawhna chhanna kan hriat chuan beiseina thar kan nei dawn a ni tih kha ka han sawi dawn a ni. Chuvang chuan nangmah chauhin i ngaihtuah lo va, mi tam tak in an lo ngaihtuah tawh thin a, hmanlai hmâsang mihring te pawhin an lo in an lo in zawt tawh thin a ni he zawhna hi. Hmanlai hnam dang te chuan ti hian an lo in zirtir thin a, Babylon Sumerian thawnthoah chuan, Pathian te chuan mihring te chu Sala tan anmahni hnuaia hnathawktu mai mai an tirh kah an chhiah hlawh atan thisen leh veivutin an siam a ni tih ngaihnan neia tichuan an lo zirtir thin a ni. Enuma Eliz lehkhabuah chutiang chuan Pathianten anmahni a hnan thawk peih tawh lo an hnathawk turin mihringte an siam tiin an lo zirtir thin a ni. He zirtirna hi han ngaihtuah ta ila. chhia hlawh sal atana lo pian ringawt mai chu avan beidawn thlak dawn tak heng zirtirna hrechi eng apiang hi an beidawng dawn tihna ani mai a amaerawh chu ringtute kristian te kan van neihna em em chu bible ah genesis bungkhat chang sawmhnih pasarih ah khan pathian tih hian alo puang a tichuan pathianin. Ama anpuin mihring a siam a, Pathian anpui ngeiin a ni a siam ni, mipa leh hmeichhia ah a siam a ni tiin Bible-ah chuan Pathianin thu chawh ropui tak thu a lo puang a ni. Sal kan ni lo va, Pathian chuan Ama anpui, Imago Dei, Pathian anpui, Ama anpuiah min lo siam a nih chu. Sal mai mai a maw? Hetah hniam deuh chhia hlawh dinhmun khatiang mai mai khan min lo siam lo. Ama an pui. Aw, ama aiawha he khawvela roreltu leh amah nena leng dun tur, relationship, nei turin ama an pui a ropuina pawn chhuahna atan Pathian chuan min lo siam a ni. Chu Babylon sumrian ho ngaihdan leh Bible ina a lo sawi dan chu a va han inkal chiang em? Bible ringtute chu kan vanneihzia chu kan mihring te hi ropui taka siam kan ni tih hi a chiang a ni tih kha a hmasa berah chuan aw a tir lampang te pawh nen ka han sawi duh a tichuan telescope atang hian han pek hin ta ila tichuan siam kan nih chhan kan hre tawh a ama an puiin min siam a he khawvela rorel tu tur leh aw pathian rinchhana rorel tu tur leh a ropuina puang chhuak tura amah nena relationship nei turin min siam a. Telescope hi chuting chiah chuan mihring te pawn kan thil siam te kan nei thin ta. Telescope hi siam anih chhan chu enge kan tih chuan arsi hmun hla tak tak ami kan va hmuh theih nan khan telescope hi hman ani thin a hmun hla tak tak a arsi te pawh tih hian telescope hman kan va en thei thin ani amaherawh chu telescope hi hmun hla tak tak a arsi enna ni lova thil chhut nan tubuh ang maiin lo hmang ta ila. A nihna kha a hlutna kha a siamtuina a hlutna a lo ru hman ang kha a chantir zo dawn lo a ni. Thil chhutna atana a hman mai mai chuan a chhe dawn a, thil chhia a chang a ti khan a nihna ang lo tak kha kan hmana chuan a tangkaina tur ang khan a tangkai thei dawn lo a ni. Chuvang chuan ringtute pawh Pathiana min siam chhan kan hriat a, chu hriat kan min siam chhan anga kan nun kan hman chiah hian kan hlutna chu a lo lang chhuak thin, Pathian ropui zia a lo lang chhuak thin a ni. Philosophy leh Psychology thlirna atang lo en leh dawn ta ila, Viktor Frankl, Nazi concentration camp a hreawm tam tak tur chhuaktu chuan logotherapy a din a, chupa chuan tihian a sawi a, Mi reng reng hian kan pian chhan te, kan lo awm chhan te, aw thil reng reng hian chhan a neih chuan thil reng reng eng pawh eng eng pawh kan hma zawnah a lo awm se kan tuar chhuak thei vek a ni, a ti a ni. Chutiang chiah chuan mihring te hian kan pian chhan kan hriat chuan he khaw velah hian kan nih dan tur ang takin hlim takin kan awm thei dawn a ni. Nu pakhat hian vur zuar a. Umm ice cream pawh lo ni mai thei. Aw vur a zuar a ni. Umm eng pawh lo ni se. Ni sa tak hnuaiah a zuar a, a thlan a tla bawrh bawrh a. Mahse ka kha a thil zawrh kha a ei duh miah lo a ni. Thuziak pakhat ka chhiar ah chuan enga ti nge tih chuan kha a hnathawh kha ama tan chauh ni lo a, a fate tan a thawk a ni tih a inhriat avang khan a chhan kha a hriat avang khan hre awm. Aw ni sa hnuai takah pawh thlan tla bawrh bawrh chungin a tuar thei a ni. Chu chu hriain Viktor Frankl-a te chuan, Mihring te pawh kan pian chhan kan hriat chuan, he khawvelah hian kan pian chhan ang takin eng pawh tawk ila kan ding thei a ni, nghet takin kan ding thei a ni a rawn ti a ni. Chuvang chuan kan pian chhan kan hriat hi damdawi chak tak a ni tih kha ka han sawi duh a, Westminster Catechism sangha zaruk sawmli-ah chuan ti hian, Phu an puang a, thusuah. Pathian chawimawi hi mihringte Pathianin min siam chhan chu Pathian chawimawi leh Amah, Amah a hlimna famkim kan hmuh nan, aw, Amah a hlimna famkim kan hmuh nan hei ka rawn ziak a, hei hi tlem a sawi fe deuh hlek ngai a, Pathian, mihring siam kan nih chhan chu Pathian chawimawi tur a nia, kan nia, tin, Amah a hlimna. kan hmuh nan a ni. Aw, amaha hlimna fam kim kan hmuh nan Pathian min siam a ni. Chuvang chuan Pathian in min siam chhan chu amah chawimawi tur, chawimawi han tih khan ah zai ringawt a ni lo a, kan nunah kan chawimawi teh ngai a, kan tawngka chhuak ah te kan chawimawi ngai a, khang chawimawina kha kan nun atanga a lan chhuah loh chuan Pathian kan chawimawi tak tak thei lo a, kan pian chhan, kan dam chhan, siam kan nih chhan kan ti hlawhtling lo tihna a ni. Amaherawh chu, Pathian chawimawi zawnga kan nun kan hman phawt chuan kan dam chhan, siam kan nih chhan kha kan ti hlawhtling tihna a ni. Tin, Amahah hlimna famkim kan hmuh nan kan lo piang bawk a ni. Hei hlimna hi a mak khawp mai a, tuemaw chu in intihsiaknaah pakhat nan nia lawm an la la. Khamia vang han a hlim em em mai a ni. Chutiang chiah chuan Pathianah pawh hian kan focus chuan amah hian hlimna, amah hian lawmna khawvelin a a hrilhfiah thiam rual lo in a awm a ni. Amah ah kan va focus chuan eng vang nge eng eng vai nge kan hlim chhan pawh kan hre lo. Amah chuan hlim na awm tawp mai a ni kan va focus chuan a chhan chu amah hlim tur a siam kan nih vang a ni. Aw hrilhfiah vak ngaih na awm lo amah lawm tur te amah chuan kan hlim na awm a ni tih min siam chhan nih miau vang in amah chuan kan hlim tawp mai a ni. Isaiah bung sawmli pathum chang sa reh khan ti hian kan hmu a, Ka hming pu apiang leh aw ka hming pu apiang te leh ka ropuina tura ka siam apiang te chu anmahni chu ka lo din a, anmahni chu ka din a, a ni, anmahni chu ka siam a ni, Isaiah bung sawmli pathum chang sa reh kan hmu a, heta ropui tih hi Hebrai tawng chuan Kabod Tihna nia chu chu rihna leh pawimawhna aw rihna Pathian rihna aw rihna han tih chuan buk rihna aw mi tuma chuan pawimawh la an lo nei a, a pawimawhna a thil thiam thil te a hlutna te khan a ti rit thin a ni, a pawimawhna te khan a ti hlu a ti ropui zual thin a ni aw engmah ni lo ai chuan Chutiang chiah chuan Pathiana a ropuina puangchhuak turin a rihna leh a pawimawhna tarlangtu tan puangchhuaktu atan mihringtei Pathian chuan min lo siam a ni. Chuvang chuan kan pianchhan hi kan chian hle a ngai a, kan nitin nunah Pathiana ropuina tura ke kan pen phawt chuan Amah chawimawi turte Ke kan pen phawt chuan tunah pawh hei video ten ka siam a, he videos ka siam hian Pathiana ropuina puang chhuak dawn a ni. Chu chu siam ka nih chhan, din ka nih chhan ka lo ti hlawhtling a nia. Chutiang chiah chuan kan nitin nunah Pathian ropuina atan ke kan pen chuan kan lo hlim thin a ni. Engati nge kan hlim chhan tih chuan a siamtuin min design ang thlap a, kan nun kan hman vang zawka lo hlim kan ni. A design ang loa kan hman chuan telescope te pawh tubo tan hman chuan a chhe mai a ni, a na mai a ni. Amaherawh chu siam chhan a a ni anga kan hman chuan a tangkai em em a, aw a lo hlu em em a ni. Chutiang chiah chuan mihring te pawh kan hlut loh chuan kan na thin a ni. Amaherawhchu Pathianna. Min siam chhan ang taka kan nuna a ropuina pawng chhuak tur leh amah chawimawi tur leh amah nena leng dun tura kan hun kan hman phawt chuan kan hlutna lo lang thin a, chu chuan hlimna thuk tak khawvelina a sawi fiah theih loh kan lo chang thin a ni. Kolosa bungkhatsang sawmparuka leh thupuan bunglichang sawmpakhat hi kan chhiar anga Amah chuan engkim siam a nia, vana awmte, leia awmte nen hmuh theih te, hmuh theih loh te nen lal thut phah te pawh, rorelna te pawh, lalna te pawh, thu neihna te pawh engkim ama siam a ni. Ama ta tur bawka siam a ni, Kulasa Bungkha Changsawm paruk. Upa sawmhnih leh pali te chu lal thut pah phaha thua hmaah chuan an bawk khup ang a. Chatuna nung renga chu chibai an buk anga nang kan Lalpa leh kan Pathian kan Pathian ropuina te chawimawina te thil tih theihna te chu hmu tlak i nie nangin engkim i siam a in i duh avanga awm leh siam an ni bawk sia tiin an lal lukhum te chu lal thut phah hma ah chuan an dah ang Thupuan Bungli Changsawm atanga sawm pakhat ah kan hmu a ni heta chiang deuh chu thuthlung thar ah chuan Isua tana siam kan nih zia tarlana rawn nia. Kan hma hun leh kan tawpna tur pawh Pathian chawimawi leh Pathian faka amah nena relationship neih hi kan tawpna tur chu a ni tho tho a ni. Chuvang chuan he kan dam chhung tun hun he thu i ngaihthlak mek lai pawh hian siam i nih chhan chu Isua tan a nia. I purpose chu Isua tan a nia. Isua lo focus la. Kan hma hun leh tawpna pawh Pathian chawimawi a ropuina atana nung Lo nung ve mai tur kan ni tih kha a thar in kan hriat a ngai ni. Tichuan, chu kan nihna chu enga ti nge Isua kan tih chuan heta Pathian a tirah min siam khan Adama kha Eden huanah khan Pathiana ropuina tur leh amah nena leng dun tura siam a nia. Amaherawh chu tlukna avangin Pathiana a siam chhana kha a hloh ta a ni. Amaherawh chu thuthlung tharah Hebrai bungkhat chang thawmah chuan ani chu a ropuina eng leh a tak an pui ngei leh ama thil tih theihna thua engkim tung tung dingtu niin sualte a tlen fai hnuin chung lama ropui bera ding lamah khian a han thu a, Hebrai bungkhat chang thawmah kan hmu a ni. Chuvang chuan Adama khan kan pian chhan, Pathiana min lo ruahman chhan kha a lo hlauh tawh a ni. Amaherawh chu Lal Isua Krista khan Pathian anpui kan nihna dik tak chu a rawn restore leh a ni. Chu chu heta thutthlung hliami ang chiah khan Imago Dei a rawn restore a ni. Chuvang chuan tunah hian Isua Krista zarah, Siam chhan i nih chu tih puitlin awm leh ta, kan hlo tawh chu kan nei let leh tawh a ni. Chuvang chuan Isua Pathian ian Pathian anpui i nih theihna chu a awm a, Isua i rin a, aw, a hnung i zui a, ama nun i neih chuan Pathian anpui i ni. Lemziak thiam takin lem a ziak a, chu a lem ziah chuan a thiam ziah te, a skills te puan chhuah a tum thin a ni. Chutiang chiah chuan Pathian min siam hian a ropui zel lanna turin keimahni ah hian thil tam tak a dah chu chu hmangaihna te, khawngaihna te ama zia kha a dah a ni. Chumi kan nunpui chuan chu lemziak tu chu tunge a nih tih chu kan tarlang thin a ni. A ropui zia a lang thin a ni. Tin, lemziak kan lo nei naah kan ziaktu a kan hlutna hi keimahni hlutna nei tawp kan ni lo a, kan hlutna chu a ziaktu hlutna aw a ziaktu ropuina avang zawka hlu kan ni tih kha kan hriat a ngai a ni. Example mai maiah museum ah hian lem. Thil lem mawi deuh mai hi a awm ta, chu chu min han ngaihlu em em a ni. Tunlaiah chuan AI generate picture tam tak te pawh a awm thei tawh a ni. Khang kha va dah ngawt se an ngaisang kher lo ang. Mahse hetah ih hmanlaia ah Michelangelo-a ten an kut ziak ropui lutuk an zia an han dah te a hlu em em a ni. Enge hlu tih chuan hetah AI generate a awm tho a, picture eng a tinge kha kha a hlut bik tih chuan a ziak tu avang han a ropui a ni kha, picture kha, lemziak a kha. Chuvang chuan i hlutna chu min an sawi chhiatna che te emaw, i thil tih lampangah a ni lo a, i hlutna chu nangmah Siamtu Pathianah a innghat zawk a ni. Chuvang chuan hlu lo riau a i lo inngai nih pawn i rinna kha paih thla rawh, i rinna ni lovin nangmah Siamtu che hlutnaah a innghat zawk a ni tih kha i hriat thar ngai a ni. Tichuan hei rinhlelhna tam tak te khawvelah a awm thin a, evolution te a mihring chu a chuti chuan zawng atanga lo piang kan ni tih te a ngaihdan hrang hrang a awm thin a ni. Amaherawhchu chu thil pakhat chu mihring hi CS Lewis-a chuan ti hian a ti a, kan tui a hal chuan tui a awm tihna a ni, kan ril a ṭam chuan chaw a awm tihna a ni. Chutiang chiah chuan keimahni mihring mihrinna zawhna, kan damchhan hriatchakna te, kan damchhan a awm a ni tih kan zawnna te hian damchhan min petu a awm a ni tih a ti lang fiah hle a ni. Chuvang chuan damchhan i nei a ni, chu i damchhan chu Pathian tan a ni tih kha kan han sawi duh a. He kan damchhan hi hausakna te, mingthanna te. Umna hmanga he kan dam chhan hi tihhlawhtlin thei a ni lo a. Telescope pawh tubo atana hman a nih chuan a dam chhan siam a nih chhan kha a tihhlawhtling lo a ni. Chuvang chuan kan dam chhan tihhlawhtlina chu Isua chauh awm a ni, Isua rinna chauh awm a ni, a hnungzuina, ama ropina atan ke penna chiah awm a ni tih kha kan han sawi duh a. Darthlalang pawh hi. a reflect thei ni thil ama erawh chu thim zingah awm chuan thil ropuina kha eng nge thil kha a lang fiah thei ngai lo a ni thim zingah awm chuan ama erawh chu ni eng in room a rawn lua ni eng a rawn awm chuan kha darthlalang khan thil kha a rawn lang fiah thei thin ni chu chuan thil awmzia kha a rawn ti fiah thin ni chutiang chiah chuan kan nunah pawh. He siam kan nih chhan hi thim zing, thim lampang Pathian aa duh loh zawng lampang kan hawi tal chuan thil nihna a ropuina kha a rawn lang thei ngai lo a ni. Amaherawhchu Isua lam kan hawi phawt chuan, Isua enga chu a lam kan hawi phawt chuan darthlalang room chhunga eng rawn luta thil a lang fiang hian Isua Krista lam kan hawi phawt chuan, eng lampang kan hawi phawt chuan, Thil awmzia dik tak Pathian ropui zia kan nunah a lo lang thin dawn a, miten an hmuh theih ropuina, Pathian ropuina a lang thei thin dawn a ni. Chuvang chuan kan nuna pawimawh ber chu Pathian chawimawite, Pathiana kan nun kan hnawh khah nate, amah nena relationship kan neihte hi a ni. Chuvang chuan keimahniah mimal nunah hei ka inzuam ngai a, ka nun hian tunge chawimawi? Mahni inchawimawi ka tum nge Pathian chawimawi ka tum? tih te. Eng thilin nge ka ka chhungril ruak hnawh khat? Sum leh pain a mi? Game sin a mi? Engemaw aa nuam ka tih zawngin a mi ka nun hnawh kha ka tum? Chu chu ka inzawh ngai. Pathian atang chauha hnawh kha thei a ni. Aw, Pathian chauh chawimawi tur kan ni. Pathian nena kan inleichhinna a nung em? Hei hi a pawimawh khawp mai. Pathian nena leichhinna nung hi Tawngtainate, Bible chhiarte leh amah lam focus tlatna atanga aa rawn kal thei chauh a nia. Chuvang chuan heng zawna pawimawh tak takte hi Pathian duh zawnga chhang thei ngei turin duhsakna ka hlan a che. Link ah khan Mizo Kristian Kit tih link ka website ka dah a, khatah khan Pathian thu a basic atanga heta rawngbawlna kawng thlengin ka dah a, khangte pawh kha lo visit la lo inzir ngei ang che. Next video ka inhmu leh dawn nia ka lawm e.